Erokamano ahinya nyikwa Ramoga Jwang' e tielo machielo kaka bende wagoyo mbaka kaendi e J Media. Walimo kuonde mopogore opogore kendo bende wagoyo mbaka kaendi gi oganda mopogore mondo wakelni sigandgi. Kama ne gichako e tijgi, okenge ma gigoyo mondo gichop kama gintie kendo bende gima gichano timo mondo bende giket tijgi kamachielo. Kawuono an kaendi gi achiel kuom ogandago eki ma bende osebedo ka awinjo nyinge e thumbe mopogore opogore Kawuono abiro go kode mbaka mondo olernwa ni to en to ngimane mar bedo achiel kuom oganda goeki matedo thum e jokon nochako kanye. Arwaki ni machiegni, nyinga en Ajwang'e Junior kama endi en AJ Media. Chal nade? Aling'.
Uh, awinjo sauti moro but take it easy. Uh, e, e, tiji mar producer kata bende nyingi mokwongo kapok wachako e, mbaka ma sani endi nyingi ma jopiny cha ong'eyo chal nade? An nyinga iluonga ni Othure.

Engineer. Eh. Engineer ma ok oyud e YouTube. Eh. Okay, e production ichako nang'o? Sigandi kata bende wuodhe step migoyo mondo donje production ochakore kanye? Omokwongo, mm -hmm. ne ok ang'e nanyalo bedo producer, producer cause na nana japiano. Ja Nigo piano?
Eh. Mm -hmm.
Koro nadhi abet piny taneno life ma jopiano. Mm -hmm. to aneno ni gini chieng' moro kata ka boss na o retire to chal ka gima adhi retire kode. Inyiso ni samoro in ineno ka kuwego pieno to ibiro wego kode dichiel. Eeh, to an ok an ok an en. Koro na decide ni abed gi gimoro manyalo keep a busy ma kata ka sani wach ni koro onge performing live to an gi tija moro manyalo timo. Emomiyo na decide ni koro Nyaka ang'eyi machine. Nyaka ing'eyi machine.
Sani in gi thuolo marom nade nyaka ning'e weche koki mag production? Osekawi thuolo marom nade mondo ichop kama intie sani? Five years.
Higni abich. Mm.
Nyiso ni ichako gini 20, uh, 2024, 2018, 2019, eh?
2019. Emi chake production.
Mm. Wuoth tere nade production kaendi? Kata bende ing'e ni seche moko uh, Eh, mondo jathum bi iri ma trust migolo ne thum isebedo kanyo gi lony I- ere kaka ihandle jothumbe ka biro golo thum iri kata bende ere kaka ihandle uh, kanyo endi weche gi mag production mondo thum owuog makare ere kaka ipange kachacha nyisa ni process mondo ng'ato ogol thum oromo be notimo ang'o?
process mondo ng'ato ogol thum mokwongo challenges nitiere especially kapod in upcoming kiwuok piny mondo ji ong'eyi. Ee, ibo loso thum samoro, to thum kosewuok oko, to ing'eni ka in fundi nitie fundi maduong' ma e wiyi. Koro seche moko inyalo yudo mochung' ki ayi ma samoro oseneno lweti biro koro odwa ni orang kaka otong'i gi piny. Koro kuondego be wakalo iyudo ka ng'ato koro osedhi ogo nyingi kamoro, kiny client no ok duog kendo. Eh but an anenoga ni uhusiano mari gi client ema miyo client mari biro ma kata in piny ubiro abira ubiro pamoja kode. Eh, Ah, igolo eh, we adwoki chien igolo thumbe mag ng'e ni product eh, thum kai kata bende industry mag thum nigi bende thumbe mopogore opogore in in gi lony e thumbe mage migolo
ohangla, agolo gospel benga, agolo obongo, agolo nyaka nini iluongo nade gengeton though gengeton to ok ahero but agolo. Igolo gi tee.
Gi e thuolo ma bende iwacho ni igolo gigi tee, ere kaka seche moko yand lo ka in gi ja ohangla e studio to in gi ja gospel. Ing'e ni jogi seche moko ok giwinjre ga in terms of jogi jo gospel to jogi jo seche moko be isebedo e situation ma in gi ja gospel gi ja ohangla seche go to idwaro ni mondo igol negi to ere kaka bende seche moko i handle gik machalo kamagi Donge sama in gi ja gospel, ibe ibedo adeda ja gospel. Ka in gi ja ohangla, ibedo ja ohangla. Mano to udhi winjre. Yeah. Matiende ni ka in- ka in gi ja gospel, to gospel ni mipako seriously. Mano miye moral moro. Eh, to ka in gi ja ohangla, ja ohangla ni be mipako. Ok inyal bedo gi ja gospel, tigone kata na story mar ohangla moro mano udhi bedo e topic moro topic ariyo Ka un- ka- ka in gi ja gospel to en mbaka ma ja gospel en mbaka mar ja gospel Mm. un go uru gospel Mhm. session kolok mar ja ohangla Mhm. koro kendo un jo ohangla Yeah. eh Ah, ok ang'eyo ni sani itiyo itiyo kaka othur engineer studio ni koso nitie ng'ama omakoru godo mutiyo godo in gi studio mari
By sani pod atiyo under Oja e studio mok en mara, en mar Oja e Mbalamwezi. Oja e Mr. Mbalamoon.
Mr. Mbalamoon.
Koro un ema utiyo kode mar produce thum. Eh, Mm, Nyaka ichak golo thum sani higni abich ma isebedo e industry ka indi. Iparo ni nitie thum moro misegolo ma iwinjo ka thum ni adier kaka igoye kata kaka owuok, owuok maber na. To ka en thum to en thum mane? To nigolo ne ng'a? Ok, thumbe ma koro ogola ma miyo ji ng'eya kaka producer sana sana ne gin cover mane wachak by last year ma be Balamwezi Manoko na Bwana. Industry en gima ing'ado ni rieko. Sama in piny nyaka imany gimoro ma ji biro ng'eyi go. koro kaka ng'ato nyalo biro ni gire moro. Then gimoro be kidwani itim maber, i copy ng'ama nosewuok. Emomiyo ineno kata ka jower wero mana thumbe joma nose hit. Koro ne wa decide ni wachako golo covers. Koro Ojay wer taloso. to thumbego nodhi kanyo ema koro adhi achako yudo go customers mang'eny ka clients na koro ochako trusta.
Nyiso ni covers te musegolo gi OJ in ema isebedo ka i produce gi? In an.
Iparo ni isegolo covers adi kama nyaka ne ichak production gi OJ? King'eyo ok anyal paro. Gin buora.
Sani endi industry u kaendi producers ng'eny Kendo bende iwacho ni ng'ato dhi mana kama ohero. Igombo ni wechego eki mag production kata bende kapok idonjo e production, ng'ama no inspire i mondo idonj e production kaendi? Mondo adonj e production. Eh, kata ng'ama neno ka timo maber wacho ni adwa ni abed ka ng'ani kacha cha. Yes, before before adonj e production nahero Wuod Fibi, eh. Nahero wuod Fibi, pod ahere nyaka sani. Eh, then koro ka ne adonjo kowadgi kanyo, tayudo ka owadgi mulo mashin mulo mashin. To gima notimo cha omora, tawacho ni aa, watim gini. Eh.
Koro ng'iso ni wuod Fibi ema nomiyo ibedo gi lek makare, ma donjo bende e production, tidhi ilwar ilwet owadgi. Eh. Uh, be isego mbaka gi Wuod Phoebe kata bende be iseromo kode mi inyise lekni kaka bende in achiel kuom oganda go eki mane omoro kapok odonjo e industry ka? Uh, pok awacho ne dho romo to romo to waromoga uh mhm. -huh. but ng'ane samoro be gima gima oteri kamoro ema itimo yeah, yeah. ng'ato ok dek wacho ni to ng'ato ng'acha to toche ng'e ng'ama openje uh mhm. -huh. eh yeah. koro gima oteri uh mhm. -huh. ema itimo koro mostly gima tera ka Wuod Phoebe uh -huh. en katero kata na client kata nyaka sani samoro client luonga ga ni bwana wadhi ma studio manyalo tere ng'ato by sani pod en Barrick one ema tere ji ng'ama oluonga lakini kopogore gi mano to ok anyal dhi nikech kacha be kadhi to pod nitie gima adhi kawo kabisa pod idhi e lessons in e okang' mane ma wuod Phoebe kata bende oka- in i- in e chung' mane bang' wuod Phoebe kawo okang' mar bedo apostle John Eric owe weche mag recording inyalo wacho ang'o wach nikech in achiel kuom oganda go eki mano dongo ok ong'eyo wuod Phoebe kaka producer.
Ok, ing'e niya, gimoro to ok inyal timo milele. Mhm. To samoro be itiyo, Mhm. sama itiyo dong' nitie jok ma ma wuok piny. Mm. Eh, koro ber. Gima timono to ber abera lakini pod odong' ni en producer. Eh, gima ang'eyo niya, kata obed na apostol, Mm. ok mone record. Ok mune record. Eh, jo, kata bed ni jowacho ni koro owe ohangla ok oweyo. Mm. Gima duong' nano ang'e ni wuod Phoebe Mm. pod timo production. Mm. Eh, koro Mano to kinde gi Nyasache. Mm. Eh. Ywaruok sani ng'eny e mbui kae. Ni yware gi ng'a sani e weche mag production. Aneno ka jomoko nitie ma yware koni kocha chande mar ao ng'ani kobayo koni ng'ani kelo koni. Gima kama isenene to kisenene in bende nitie seche moko miyudoga rejection koa kuom jomoko ma bende un go e pap kaendi.
Ywaruok. Ing'e niya, kila ng'ato ti tije. Mm. An kaka othure, Mhm. ati tij golo thum. Mm. Koro ng'ama ti tij ywaruok, mm. en oti tij ywaruok. Oyware aywara kony.
Eh, mano maybe mane tije. Mm. E ng'ama yware gi wadgi, mm-hmm. yware gi mang'eyo ni production, mm-hmm. onge ng'ama ong'eyo 100%. Mm. Daily nyaka itim research. Mm. Eh, koro ka ng'ato kali, mm-hmm. michako ywari kode, mm-hmm. un tiuru tij ywaruok. In fact, sama giyware no, mm-hmm. to wan kuondege ma koro wayude ndara
in sama iywari to thuri to chwadu tich eh, sama in igo type online mhm. client ma samoro to biro mondo itimne gimoro mm. othuro osekawo chwadu tich mm. koro in iywari mhm. othuro to chwad tich mm. eh. neno ng'ama nyalo kawo kar wuod fibi sani endi ka dipo ni wuod fibi owuok ni en koro ok onyal produce ng'ama nyalo kawo kar wuod fibi An. Kawuono ni endi othur injin ni oyango ni en ema onyalo kawo kar wuod Fibi nikech oseteme gi thum opogore opogore to osekalo penj kaluwore koda ka thum eko kimo osegolo kanyo endi moloyo to e OJ studio kaendi nyiso ni OJ yudore kanyo samoro nitie ng'ama oneno kacha cha nego mondo ogol thum inyise ni onyalo chopo OJ nang'o mondo ogol thumbege mage ma bende samoro en gi lek mar golo. Oje studio ni Nairobi, Kangudo Road, ilor Kayole Junction one yo Obama Estate, kamoro ni Omega. Eeh.
Ka gichopo machiegni ginya ywani telco, si namba ni ok dwar ni obed public. Eeh, namba nitie. abiro miyo gi namba eh. Eh, koro ang'o ma bende pek mane miseromoga nyaka nichak recording kaendi kata bende industry kama recording isebedo kireko jothe mopogore opogore ang'o minyalo paro ni osemi wich bar nyaka ichak wechegi mag, mag bende production wich bar en achiel mm-hmm. ng'en sama itimo gimoro igombo kata ni samoro ibed unique mm-hmm. ikam up gi style moro mari ma chiemo be ng'ato nyalo kopo mm-hmm. Koro kama pek nitie sani, upcoming dhi biro to koni niya, losna kaka ne ng'ane oloso thum ng'ane.
Odwa ni mondo i-fananisha ane gi mar ng'ato. Mm. Koro ing'eni chuni mondo ilosne kamano nikech idwa pesa. Nono to idhi studio moro manyalo Midhi timne kaka odwaro. Eh. Mm. To be kiselosone kamano, mano ema miyo kiny obiro. Mm, kendo nikech ni loso ne gima odwaro. Eh, koro mm. tek mondo wan upcomings mm -hmm. wa come up gi new style moro. Mm. Eh, cause ng'ato ose osekawo pache mong'e moketo ne ng'ane mm. kata kolu jawer mm. koro pod dwaro ni thum olosne kaka kaka ng'ano. Eh, cases mm. waseyudo mang'eny olosna ka mm. ng'ane Wolfie noloso nja kadala. Mm. Kata beat no chal kaka mar odongo. Mm -hmm. Koro chuni nyaka itim kamano. Mm -hmm. Ma be kok itimo kamano, mm -hmm. ogolo thum, imiye sample, mm -hmm. an kinyinje kamoro, oh. itimo ne kamacha. Mm -hmm. Koro mane challenge ma wan go. Uh, aduogo e challenges mega kanyo ende be iseromo gi situation ma ng'ato wacho ni othura chandi nogolo thum moro to thume cha chal mana ilenyo thum ng'ato
Lenyo. E koro gino be makelo lenyo no. Nikech in kikona ni bwana losna thuma mondo chal kamaro mbala mwezi. Mhm. Ing'e wan kodi ji ariyo. Ng'ama ong'eyo onge. Mhm. Thum ka ngwase release koro ken mari dong ji dhi winje. Kabisa. Koro kacha ma ji dhi chako wacho eh othuro lenyo othuro lenyo. Mhm. Gi ken client mhm. em no force gi lenyo. E koro bata lenya lenya mondo ayud pesa cha adwaro pesa no. Ah, wuon thum koro moleny cha bose manyi ni othur ang'o milenyo thuma Ah, kesno nodwa yuda mana di- chieng' moro kane watimo parodi moro Mhm. gomari Mhm. but naling' ng'ato nokona Omari Nash. ng'ato nokona ni ling' aling'a Mm. aywaruok odwa bete matin Mm, ne gimanyo producer mogolo thumno Eh, Mm. but nadok aling' aling'a nong'isa ni ling' aling'a koro kata karomo gi wang' thum Mhm. kobiro kama wagoye thum Mhm. sama jatenda wer to an ana chien kacha koywe matin Mhm. al- aselal ngum nyalo yoki nono ineno adwa ni mondo ikelna comparison moro kaendi nitiere ajawa gi gospel wachore ni ajawa ni mbele kaka producer ineno ka ajawa gi gospel ni kanye e, pacho kanye moloyo to e piny luo iketogi kanye ajawa gi gospel Achiel lal ka. Aaah, ok achiel no ere ere malal kor ka ohangla, ohangla ni pick mare igoye gi daily. Donge gospel be igo daily? Gospel igo daily but iwacho ni ji kaka gi rate ma gigolo go gospel odok piny kaluwore eh, kopim kaka ne gigole chon kacha.
Mano be luwore gi ng'ama wache. Kila ng'ato pako mana ruadhe. Ee. Koro jo ohangla, ang' wacha ni ajawa oshika. Jo gospel be dang' wacha ni gospel oshi, koro gi an, to akia an ang'e maber ni gin sa. Ee giduto gin sa nikech thum igo gi ga daily. De bed ni koro ochopo kama koro gospel ok go, tiwacho ni awa ajawa oluoko gospel. Lakini donge igo gi daily ma bende gospel nitie mohit. To ajawa be hit. Ee koro. kila nini nigi, pa- nigi pik ne tu kabisa mm.
Ah, igombo ni igol ne ng'a thum industry mar rajawa kaendi igombo ni ng'ane ni kotrusta mondo miya tich agone one e lweta inyalo kwanogi samoro ok en ng'at achiel Nyathi- a- ng'ane ng'ane gi ng'ane dala nagol agombo ni agol negi e thum
Ah, by sani Mhm. lweta to oseneno ni oko. Mhm. Koro ng'at ma manyal ma, ma bro trusta ma bonjo to ma, ma trusta mm -hmm. to bi anarwako kila ng'ato. In fact agombo kila ng'ato. Nyalo gombo ma gwang' lelo. Hmm? Obi abiya.
Wunya ndare. Obi abiya.
Elisha Toto. Arwako gi. Odongo Swag. Arwako kila ng'ato. Kaka Talanta. Gibi.
Erokamano. Mana kaka unyono endi ka, uh, rawera matin kata bende othure injinia orwako jathum moro amora kik ibed gi luoro. Oseteme mokalo penj e tielo ma opogore opogore kaka bende osebedo ka oleronwa ka endi wuoth mare mar bende golo thum e jokon. Ichwako gi kanyo endi. Uh, charges chal nade e studio kocha chande ing'e ni seche moko ng'ato gombo no ong'e ni to jogi golo nang'o Eh, jomoko diere moko nowacho ni oh, cham pesa gi. Imbi isechamo pesa ng'ato?
Pesa masechamo. Mag production, yeah. E dong' pes ji tachamo, donge ichula Ah. ka pile tich. Nitiere pesa chamo moro ichamo to tich ok ne.
Ok apar, Wacha ne diere othuri. aonge.
Ng'ato pok oywak ni kata ng'ato pok ong'isi ni adhi ani kai ni i- i- asechuli to pok igolo thum. Aonge.
Onge. Sani studio ler maonge thum ng'ato moro molewo ni Onge ng'ama nigi pesa ne. Ah, In fact an ma ji nigi pesa na. Ji nigi gopi.
Eh, Chulo thuru. othure gopo. Joma-
Joma nigi gopo othure mondo omi othure pesa. Eh, Yeah. an aonge gop ng'ato. Mm. Uh, challenges kata chanding itemo kende mondo olim OJ studio mondo kae ubi ugol thum meku kod Othure Jawaya. Othure, gin ber mage ma bende studio biro godo kaka producers? Yaani niseyudo ber mane?
Berry production. By the way, ineno production, Mhm. eh, anyalo wacho ni i, i music ka, Mm. production ber moloyo kata na live performance. Mhm. Eh, cause kae weche mang'eny onge, ok idondri gi ng'ato, Mm. nitiyo tiji. Mm. Eh, then omiyo be, omiyi be respect moro. Mm. Iseneno kama like, an samoro anyalo wuoth tayudo ng'ato luonga from nowhere, na engineer, nying Mm. mana onge go ineno. Eh, lakini ne bira bira ni koro an amimra kanyo najawayo. Mm. jawacha ma dikoro nitie ma be it's like sani atieko. Kabisa. Koro mano e gima anyalo wacho ni ayudo ka production konya go. Production nigi field maduong' molawo- moloyo live band. Eh, Mhm.
nikech be ka ema idhi time gima ber Mm. mamiyo ng'ato bende iwinjo maber e field. Yeah. Eh. Uh, upcomings biro akia ni in gi advice mane kaka iwacho ni producer isebedo e field kaendi nitiere moko mabiro gi expectation ni en obiro hit en kobiro golo thum achiel ohit oneno ni osechopo nitie joma mang'eny mosegolo thum achiel ka gise hit to oduogo piny to koro iwinjo ka mano ema miyo seche moko ng'ato donjo e depression. Aneno ni iwuo ane kode kaka producer, ang'o monego bed ni itimo ka samoro igolo thumbi achiel o hit. Ere kaka inyalo maintain table mare mar bende bedo malo kacha?
Upcomings, gima kelo ni ng'ato ogolo thum achiel to kendo machielo ok o hit, mokwongo en ga haraka. Maybe thum mane ogolo ni mm. nobet ni piny mos mm. molose mm -hmm. ma thum owuok maber. Mm. Thum kosewuok maber mm. kiny koduogo e studio toduogo en koro neno ose hit en gi nying. Mm. Ma kata ofuolo mane microphone to ji go koko. Eh. Mm. Koro odhi odhi duogo gi, gi sam gi nini song moro ma sometimes onge kata na message. Mm, yeah. Onge kata message. Onego bed ni kigolo thum sani thum trend, mm -hmm. thum hit. Mm -hmm. Ewa kwano ichak ido- inon- ira- idok thumi non thumni mag mag ema emomiyo no hit Obedo nang'o, yeah. thum ma next aket a- aket aket ang'o Eh, nikech obvious next thum ma next no ema dhi medi ngas ama duoki piny koro ik- in igo kwano ni thum ma next ni atim ang'o tibedo abeda mpole araka ema miyo kata na artist ng'ato ogolo thum achiel thum trend ose hit get mia adek mia ang'wen
ong'awo nengo gate in kata in ok inyal dhi ng'ado gate mm. ni mielo thum achiel mm. ibeda beda humble mm-hmm. thum thumi no mi market mm-hmm. tichak imanyo ma thum achiel kendo ma ma, ma boga boost koro ibedo ni mm-hmm. in gi hit songs in gi hit songs koro ikecho ni hit mm. lakini araka moro ma in isedhi golo thum e studio mm-hmm. seche moko ibiro gi thum marach makata producer nyisi ni aa mm. thumni waholde mondo mm. walose eh, to na bwana na na se hit mm. mano giwe giwe bet garaka mm. gima na mren mos yeah. e, kitime gi mos mm. tibo chame aming'a to kitime garaka mm. to be uruma ruma gi haraka kamano yeah. mm. Eh, production masani ong'awo. Ere kaka inyalo linganisha thum masani gi machon? Daudi ja Migori, inyalo yango th- producer machon ma piny Luo, Daudi. Igombo ni weche mag ohangla kata production mag ohangla ochop kanye ka dipo ni inyalo miye market e lweti ni in ema itayo production. Igombo ni ochop kanye kata ndhadhu mar ohangla gi thumbe mamoko ochop kanye? production to gima ng'eny pod odhi mbele, odhi dhi mbele cause kata ki compare ing'eni sani gik moko obedo updated, gik moko sani softwares nitie ma kata drum set ineno, ok ochuno ni nyaka ng'ato obi e studio. Ma mi iket drum set. Eh. Mm. Pogruok koro man, man kanyo ni chon kata kane ng'ato record iyudo ka studio ja jawa ni ka jaongeng'o ni ka samoro osegoye ogoye off en ana kanyo koro kata na nitie thumbe monjo machon mm. iyudo kata ka nitie mistake yeah. to kolok ineno mm. but sani thum inyalo loso minwo minwo minwo nikech gimoro amora midwaro mm. en eh, obiro gi kaka software entie entie eh, gimoro amora midwaro obed ni idwaro ang'o mm. koro Tiji ema gole oko. Yeah. Mm. Uh, isenyisowa ni igolo thumbe mag singles be nitie sama ise record album mangima ma eh, igolo ne jopiny
album nitie mm -hmm. but pok ogole te en mar upcoming mm -hmm. moro iluongo ni oduja kapiyo mm -hmm. e, to nogolo album ka mm -hmm. To pok ogole agola te odho. Pod pod itede.
Nosetedgi gin agina tie. Ise ilosogi te.
Koro ogologi agola achiel achiel though nwatimogi chon like last year. Eh, koro be ki kon- ki compare quality ma last year gi ma sani, opogre. Eh, emomiyo ang' isin gini dwaro research, itime pile tolokore. Koro kata sani ka ng'ato nyalo biro ma gol kendo kata an album ka, tidhi yudo ka taste. pogore. Yeah. In ng'at moro manyalo bedo hired idhi gol thum kamoro koso inena kamoro achiel e studio mar Ochei? I- Okay, kin gi kari moro, Mhm. like sani ng'eny mostly artist nyiewo studio. Yeah. Eh, koro mano to ok nyal mona bedo hired. Kimanya, Mm, namba nan kanyo, mm, igochona to wawinjore, mm, to abiro to atimo ne thum. mm. Eh.
Koro nyiso ni inyalo dhi golo ne thum ng'ato e studio machielo mopogore gi Ochei. Anyalo dhi eh lakini main office en ka. En ka. En ka oje e studio. Kaka uwinje no nyikwa Ramogi Ajwang' weche gi kiyudo kaka logo de ka ore kendo choponi kamoro amora ma intie. Kowuok e J Media. Matayo e chenro kaka pile en an Ajwang'o Junior. Adhi mbele kaendi gi twak kod Othuri. Othuri ka watieko nikech saa maya wang'wa kaendi. Digomb kacha chande kata bende. digomb ng'iso kanyo jothumbego eki ma bende seche moko neno ka production otimne thum moro to ok odhi makare, giyware gi producer. Inyalo nyisogi ang'o e wi wechego eki magi mag mag wechego eki mag production nikech in achiel kuom oganda go eki ma bende chwako thum e jokon kanyo. Inyalo wacho ang'o jogo eki ma seche moko wacho ni oh, thumani ok wuog maber, kiny iyudo ka ondiko statement moro ma ok dhi makare. Gima anyalo wacho ni jok ma yuaruok gi producer to mano to kindi gi producer. Kihero to ibiro yuari gi producer. An pok ayuara gi client. Kihero to ibiro yuari gi producer to kanyo ema be ibiro wuokie ni producer ochamo pesa ama thuol ma okwamo. Nikech adier an kaka producer samoro inyalo kelona wer ma ok agomb kata mana golo. Ee to seche go ing'e ni. giforce waga niya mm-hmm. nyaka iket tagni yeah. inyalo golo thuma ka paro nadwa keto tagna mm-hmm. fans mm-hmm. nitie fans ariyo mm. nitie ma understand thum gi jamiel jamiel en obro miel mm. iwinyo to ja ng'ama understand thum ja to boneno an ka to mm. producer ni otiyo tije yeah. jawere mogoye noma mm. ka wan duwer producer mogoye noma Eh, lakini jamiel to biro eh othuro ketho thum ng'ane koro iywaro ki kindi gi producer ni tiloso alosa to kotamre to ng'ato ka ng'ato nigi freedom mar nyiepi duka modwaro kabisa Eh, mondo koro o- o- o- o- waneg scandals moko mang'eny mara producer producer producer eh kata ng'ato ochom duka ma mowinjo ka more mamori ka kanyo be otami chom duka machielo kotami to kara yaw duki Oyawo duke kata owe thum. Eh? Oyawo duke kata owe thum. Eh, Dong' ka studio osetame to yaw yaw studio ni ara. Kama wero tame yawa koro owe thum. Eh, Owe thum.
Eh, moloyo laumu kila ng'ato. Aya, wach mogik ote mogik ne bende fans ma bende seche moko ne winjo chenro ni endi inyalo nyiso uh, fans mage ang'o ka watieko chenro An mokwongo Mm.
An gi YouTube account, YouTube channel na iluongo ni Othur Engineer OJ Studio. Inyalo dhi i subscribe. Nasechako upload thumbe maloso, nok aketga chon. Chon naketoga na vituko moko maga mag stage. Lakini sani be achako upload thumbe maloso. Ubro yudo gi kanyo. TikTok, Othur Engineer. Follow, Be kanyo ema unyalo rekebisha an cause sometimes nitie mistake manyalo timo to in iwinjo to ok wanyal romo. Mm. Eh, inyalo comment na unena go. Yeah. Then umed supporta. Mm. Eh, umed ameda supporta ka gisechung' koda nitie fans ga mosechung' koda ma kata ka gin gichunga koda ma kata giwinja gima ok atimo to giwinjo nyinga. Mm. Ah. To gibiro chung' koda. Gibiro chung' koda. Koro gimed mana chung' koda. Erokamano.
Eh. Erokamano ahinya nyinyi Karamogo Ajwang'. Mane makilo giko mar chenro masani en bende ne otani kaendi koda ka Ajwang' Junior mar AJ Media ka magi duto te oserni kod OJ Studio. Mano endi ma bende timo recordings e bei moyweyo mall kanyo endi uh, Kangundo Road Kala Junction mondo bende itim recording kodwa. Oriti masani, waromo e tielo machielo ne chenro mamoko machal kod maendi.